Gaty nejis çag ol Sünnetli gaty köp bilýä. Gaty haramzada izwraşýanec azaboçun adam ol. Aý ony prikol üçin çaýaňda kapyryna goşup bolupdyr indi onuň. Spasibo Maralam. Diňe seniň yzyňdan şu wagtlaý şony. Belaň sapyndan nemes bor Nikoşa. Oňam gorkuzar günäde. Oho, sorýarsyňlar. Aýtdylar maňa, näçe gol üçin goşupdyrlar, goşar ýaly adam däl ýagyny. Aýdar, şonuň üçin efirde şeýdip gürleşýäne, bolmasa bir şeýdip gürleşip barýan adam däldir. oturyp otyr. Tysyndan tussa sög. Diýendir nämedir. Kimler nämädir. Şular bolýar. Waý, meň saryja maýkalyja balam gelipdir. Şo entägem maýkasyny çykarman. Gel-le! Ady kimdi şoň ýadymdan çykdaýady. Salam kent ady bilmeşem. Bir zat da ödä şoň ady. O bir sary eşikli bir Eýran näme girýärdi. Efire goşulýardy.
Nikoşa.
Hä.

Gelme maňa. Ony kaçan çykardyň bular. Liçka da goşşak gäle onda sene beçjek bolsaň ne?
Ya yok. Dostum ol gyz a ol. Soran sanadandyr dostum dälle.
Näme etýäň, ýatyrsyňmy? Hawa, e, çaý içip otyryn. E, Sünnet, sen ýaman gabarnyp-ow, meniň aýagymy tasalapdym-ow. Efirdäkilerem, Goý, goý, Sünnet diňe seni söýýär. Diňe sen diýip ýaşaýar, Sünnet diýip, zordan köşeşdirdiler meni-aý, Sünnet. Beýtme-dä, Robin, gyz bilen görüşme-dä meniň ýanymda-ow. Sünnet jan beýtmedä.
Kim beýtmeýär? Hü? Men beýtmeýär seni. O, men şu gyz bilen gürleşen, men häzir baş oglan bilen gürleşsem gowy görjekmi?
Men gyz bilen gürleşen, o men dostum sana diýdim ha sana. O ýan gyz da o gyzyň sesi ara ola.

Çakgan ada serediň, çakgan. Näme zat ol o çakgan? Beger, spasiba. Menden başgany gözüň bolanok. Selbi, näme boldy? Kim gowunma, aýt. Aýt, pyrlap bar, ha, majyrt edip goýbererin taýdan. öz formy bolan soň goşlar ýerde goşulmaýar görüň näme sünnedile goşlar ýerde goşulmaýar haýwan Nirden sen aýdýaň? Ejeňkiden mi? Çakgan, ejeňkidenmi? Ýe, meň bar-a, ine, meň akyl balam gelipdir, şu akyl balamy görüň-eý, biz görmäne göz gerek, söýmäne ýürek gerek, taryp etmäne süýjüje dil gerek. Wah, Salam.
Waý, mysdy balam, şeşdi balam, ahyry saryja futbolkajygyňy çykarypsyň, saňa döneýin, saňa döneýin, saryja futbolkalym. Gowmy sen, bana?

Sünnet, Seret, Şädir bar-a seň eliňden alýar meni. Maňa söýýän diýip otyr-şi. Wara, dik agzynam syçýaman, götünäm syçýaman, ejeň syçan goturgyny bar-a. Dur git lan!
Ejeňem ula ejeň syçan-a, gotur!
Dur git lan, tokurka!
Ine, şu götüňe sokýan kette syçýaman bar-a, ejeň syçan, götündem bolany.

Kyrk otdan bolan.
Ejeňi siken şu ýaşyňa çenli götüňe sikdirip gördüňmi agzyňy alyp gördüňmi ketde gotarsam muny. Sen götüňe sik gördüňmi agzy.
Men seniň götüňe sik gördüm a ejeňi sikene wid size.
Näme agyry ýitdimi.
Ejeň amala ej. Listy di listy eje. Eskime sen kristan berjek ejeňi sikene goýnam bolany. Eý, bu götüňe sikip goýan aglasaň çykarmazna.
Waý ejeňi s-ken seniň götüňe siksem on gram eken ejeňi s-ken ketde bir s-ken dogsaň ejeňi s-ken ne goýundan bolan ö. Eý kyrk gödek bolýa heleý pedernames.

Hawa, sen bar-a, hä? Şolar ýaly zatlar diýseňiz-ä näme üçin gidip durduň? Eý, gaty bir sögýäň ekeniň-aý sen. Adyň kimdi seň ýadyňdan çykypdy. Aly.
Aly däl-laý seň adyň. Rahman näme, Rahmatyň bol.
Aly diýýär.
Ýok, galy däldilaý.
Gelsene kyrk muny getirä gyzyk ekeneý walla.
Hümm. Ana şolar ýaly başga bir ýer ýokmyka? Ol-a gorkup gaçykypdy, ýöne içinde bar äý daýawlaram bar munuň daýawlaram. Sünnet! Sünnet! Gel seni bar-a gorkup gaçykypdy diýip otyr. Gel-ä şu gorkmaýanyny görkezsene şuňa.

E çekirke.
Ejeň amu çekirtki. E ejeň amynat giň. Görkezä ýüzüňi, gorkak. Baş sikdire bomy. Ejeň sikdi. E gotur gepleme. Bolup ýatyşyňa gara sen.
Goý sesiňe ejeň sikenok. Şundan barsam girermen onda.

He bersin gö götüň berseň hem biakyla bersin sen. Ejeň Esewaýa hany ýüzümi aň görkezesi bar saýdam bormy? Sikdir gide.
Batyr eňeň gelläber ejeň sen tapyr bela. Elime düşseň bara pişik mygyrdadam mygyrdadam. Ejeň götüňe dykaryn şu barmagyny pesliň dykaryn ejeň sen garaş. Şu elimi tykyk goýaryn içiňe üçe geleňi dartyp alaryn götüňden.